Tikira kuteganiise?
Tikira nteganiise munonga kwonka hakaba hariho orugyendo rw'amaani kuruga Kambiizi kuza Nyaruhanga. Kari akagyendo so kwonka tukaba twimuka nka ikumi n'emwe ez'akasheeshe ndi na sister wangye omukuru tutambura. We akaba ari omu ya mushanju ndi omu ya mukaaga. Tutambura tuzayo tuza kushoma. Akaba ari orugyendo rw'amaani kwonka nkaba nkiri muto nkaba ntarikukifa munonga ekyo. So naaza Nyaruhanga naakora ebijuzo bya mushanju. Naabihika niihamu makisi ikumi.
Aggregates ikumi. Ee, aggregates. Egyo ni first grade.
Yes.
Enteekateeka yaaba eri ey'okubanza obwire obwo. Kwonka ekindi munonga ekyanyambire, ku naahikire omu P6 okwe, owaabaire ari heedimasita waayo, omu bakweta Omwami Elias Byaruhanga, mbwenu yankunda. Yankunda aguma naangambira ngu haza waakora gye, Ninza kukurondera na nahu orashomere senior so nabitamu amaani aha mukama yankwasa nihamu makisi ikumi agurgate ikumi omu kya mushanju. Nizo ezi wabire no respectinga?
Ndi kuruga kambiizi nkaba ntakikora gye, nkaba nikyakuba nka owa kana, owa kataano, owa mukaaga mbwenu nkaba ntakikora gye. So kwonka ku nahikire Nyaruhanga ati nafuna ogu Mister Elias Rukundo. Ogu omushomesa.
Yes, baba Red Cho obwire obu. Ati yampiriza amaani yagya ku orakora oti ninza kukuhereza ishomero. Ninga kukurondera ishomero ahu oraza okashoma nkaba ntakurimanya tari ari angambiire. So nabitekamu amaani nakoramu oka nangwa nihamu ikumi ne ikumi na mwenda yes. Washuha ngu tibirabonire kwonka nagumizamu natamu amaani. Mukama yankwasa naihamu ikumi, aggregate ikumi. Aggregates ikumi wazitunga. Haakurataho ki? Omu kirooto kyawe hakaba harimu secondary nari okaba noogira oti ku ndaakomaho aha kyamushanju nimba naaheza nimba ntakyeyongyerayo? Hati nyowe omu kirooto, omu kushoma kwangye, nkaba ntiine, ekirooto kya secondary nkaba ntakiine ahakuba So ekyaro eki naakuriiremu hakaba harimu abantu bakye abashomire. Zikaba ziri family ezi nkye ezi waabaire noohurira ngu bashomire bashomire. So mbwenu tindaki nkaba ntakiine mu magara ngu nimbaasa n'okuza omu siniya ahakuba na bakuru bangye tihaine oyaabaire yaagira omu siniya. Yes bakuru bangye abakunkura abu nkikura tibariho ni babiri abaishiki kwonka tihaine oyaagira omu siniya. So nkaba nimanya ngu tihaine mbwenu nkaba ntiine matsiko g'okuza omu secondary kureka so n'ebigyezo bikushohora ebya mushanju nyowe nkaba ntarikukimanya. Nyowe buri Rwamukaaga nkangyenda na maama tuza omu katare akaba naakora ka hoteeri k'okuguza embuzi, enyama y'embuzi. So nkaba ndiyo ninkora sente ruri orwamukaaga ntabifiireho kwonka ebigyezo bikaba bishobwire wiiki egyo kwonka nyowe ntakumanya n'okubimanya. So abamwe baabaire nibanfaho munonga aha kakiiko k'eishomero aka puraimari Nyaruhanga, nibo baijire bakateera muka maama esimu ruri orwamukaaga nkamushangya aho shaaha mushanju z'eihangwe, naaza omwana waakahika ebigyezo, mbwenu nyenkya kare omu reete, Aije aha kanisa Kisharira Church of Uganda tumuhereze ki? Nk'ebirabo. Tumuhereze omufarisi, tumuhereze ebitabo na n'obucumu. So mukade ku yangambire atyo namanya ngu okay, mbwenu n'okushoma kwahika. Nzayo Esande naho nka